Helo, noswaith dda, a chroeso i'n live ni heno, um, ffrwd fyw. Felly, da ni ar yr un dwytha ond un o'n um, cyfres 30 diwrnod a 30 awgrym Microsoft 365.

um, nodwedd newydd o fewn Microsoft PowerPoint. A nes i ddeud Teams yn yr un Saesneg, ond jyst am bod fi efo gymaint o feddwl o beth sy'n digwydd yn Microsoft Teams ar hyn o bryd, ond uh, na, mae yna bethau da iawn yn mynd ymlaen yn yr meddalwedd arall hefyd sydd yn rhan o Microsoft 365. Felly, Microsoft PowerPoint, a da ni'n mynd i edrych heddiw ar sut da ni'n gallu recordio um, cyflwyniad Microsoft PowerPoint yn syth o fewn y melaledd. Felly aroswch efo ni i weld sut mae'n neud hynna. Oce, okay, so dwi am rannu'n sgrin efo chi. Dyma ni. Okay. Reit, na ni, y sgrin wedi rannu. So dyma fi yn Microsoft PowerPoint a dwi efo cyflwyniad yn, ar agor yn fan hyn a dwi efo dau sleid fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, yn yr ochr chwith. Okay. Reit, felly mae rhaid fi jyst yn PowerPoint chydig bach yn llai, oherwydd mae gennym ni'r logo yma yn y top yn fyna, a dwi'n gwybod o'r tro dwytha, nes i sylweddoli oedd hwnna wedi mynd bach ar draws um, chydig o be ni'n trio dangos. Oce, okay, so mae hwnna'n iawn, dwi'n meddwl, rwan. Um, Alla jyst symud o'ch bach i'r ochr. O, oh. na ni, fel hynna, yn fyna, Ocê, reit, fe rhaid ni weld popeth da ni angen gweld erbyn hyn, so mae hwnna'n uh, edrych yn iawn yn fyna. Reit, so newch chi weld, i fyny ar y top yn hyn, so awn ni i'r er cartra yn fyna, jyst ddechrau fe. So mae yna fotwm wedi dod i fewn yn fyma, so sef record, uh, neu recordio, os da chi efo'ch um, Office yn Gymraeg. Felly mae yna botwm yna, dyna beth ni'n siarad am heddiw, a mae yna hefyd, efo chydig bach mwy o nodweddion yna fo, mae yna tab record um, ar y top yn fan yna hefyd. So os dwi'n mynd i'r tab yma, yn fy yma, record, mae gennym fi chydig bach o options gwahanol, da chi'n gweld yn fan yna. Um, ond be dwi'n mynd i ddangos i chi heno ydy just sut i fynd syth i fewn i'r recordiad, mae'n cychwyn y recordiad i chi a da chi'n gallu wedyn wneud yr kind of newidiadau falle ac be da chi eisiau wneud o ran y recordiad yna sydd da chi'n gosod o fyny. So, heb ddisgwyl ymhellach, dwi am feddwl i fydd hyn, reit, dwi eisiau cychwyn y cyflwyniad yma, dwi eisiau recordio fo, a wedyn fydd hwnna ar gael fi wedyn i rannu efo pobl eraill fel fideo er enghraifft, so ydych chi'n gallu allforio hwn wedyn fel fideo, a fydd hwnna ar gael i fi wedyn i rannu efo pobl eraill, roed ar yn gwefan, roed ar um, unrhyw cyfryngau cymdeithasol er enghraifft, dwi isio um, i gyd o'r llefydd dwi isio iddo fo ymddangos. Okay. So, os dwi'n clicio ar yr botwm yma, record, so dyna ni, record, Ac newch chi weld bod y sgrin yn mynd i'r sgrin sydd yn dangos yr sleid yna i bobl eraill. So mae gennym fi ddau sgrin yma. So fel PowerPoint arferol, beth sy'n digwydd yn yma i ddechrau fwy, ydy mae gennym fi'r sgrin sy'n dangos sut mae'r uh, gynulleidfa am fod yn gweld yr yr sleids yma, ond mae gennym fi hefyd sgrin arall sydd yn gadael i fi reoli yr um, cyflwyniad. Felly dwi jyst am ddod â hwnna ar i fi yma hefyd. So hwn ydy'r sgrin sgynno fi i reoli yr cyflwyniad yma. OK, so da ni ar sleid 1 ar hyn o bryd yn fan hyn. So yn y canol, Ac mae gennym ni chydig o opsiynau fyma ar hyd y top. A mae gennym ni rhywbeth yn deutha ni hefyd ynglyn â ychwanegu nodiadau a sut fer ni ddefnyddio heina i helpu ni gyflwyno. So, be dwi'n mynd i wneud gyntaf ydy dwi'n mynd i fynd o'r top. So, um, yn fan hyn mae gennym ni fotwm edit, So, dwi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld hwnna, eich bod yn glir iawn efo'r glas. Ond fyny ar y top ar y chwith, mae gen i fotwm yn fyna, um, edit, a be mae hwnna'n neud ydy mynd â ni nôl allan o'r modd cyflwyno, a mae hwnna'n mynd â ni syth yn ôl i'r modd um, golygu yr uh, cyflwyniad. Oce, okay, so yr peth cyntaf diddorol da ni'n gallu neud yn fan hyn ydy dwi'n gallu clicio fyma a dwi'n gallu cychwyn recordio yr cyflwyniad. So dwi'n glicio ar hwn, Na ni, mae'n rhoi 3, 2, 1. Dim i ni, a rwan mae hwn wrthi yn recordio yr cyflwyniad ar y sleid yma. OK, so da chi'n gweld mae'r um, amser yn mynd i fyny, so dwi jyst am stopio hwnna. A dyna ni, reit. Da chi'n gweld rwan bod yr botwm recordio wedi troi ffwrdd, ond mae gen i fi opsiwn rwan i ail gychwyn y recordiad yna os ydw i'n teimlo bod fi angen. Rwan ta, mae hwn rwan wedi newid ych bach i lawr yn yma hefyd. So mae gennym fi rwan um, fotwm i chwarae yn ôl be dwi wedi recordio efo'r sleid yna. Felly, os dwi'n clicio ar hwn... Rwan mae hwn wrth i yn recordio yr cyflwyniad ar y sleid yma. Okay, so... Na ni, felly mae hwnna'n creu echo neis i ni ac yn dangos i mi be dwi wedi recordio efo'r sleid gyntaf yna. Rwan ta, mae hwn wedi mynd â fi rwan ymlaen i sleid rhif 2, a dwi efo'r un opsiwn a fyny yma ar y top, so fe rai gychwyn recordio eto, um, a fysa hwnna'n neud yr union un peth a dwi newydd wneud. Rwan ta, dwi'n mynd yn ôl yma i sleid 1, a mi ydw i eisiau ail gychwyn y recordiad yma, dyn ni'n mynd hapus iawn efo sut o'n ni'n swndio, so dwi am ddeud um, ail gymryd y fideo a wedyn ar y sleid gyfredol. Ydw i am wneud hwnna, so ail wneud ar y sleid gyfredol, dyna ni. So mae hwnna'n mynd i gychwyn eto i fi, a dyna ni, reit. So dwi am stopio hwnna am eiliad. a dwi am ddangos cwbl o opsiynau eraill i chi. So um, fyny fy ar y top hefyd. So mae gennym ni gamera fyna, da ni'n gallu troi camera ymlaen ag i ffwr. So, da chi rwan yn gweld fi wedi ymddangos yn ochr dde yr sgrin yn fan hyn. So, yn fan hyn dwi. Dyna ni. So, dwi hefyd yn gallu cael camera uh, llun o'n fi fy hun yn neud yr um, cyflwyniad. Dwi hefyd yn gallu troi'r mic i ffwr. So, efallai bod fi jyst eisiau rhedeg trwy sleid a dangos pethau fel mae'r sleid yn mynd yn ei blaen. Efallai bod fi ddim eisiau llais fi um, dros y sleids, digon posibl, digon posibl. Wedyn, yn y gwylod yn fan hyn, so be dyn ni'n gallu gwneud hefyd ydy, so os dwi'n ail gychwyn ar hwn, so rwan, da chi'n gallu gweld yma, dwi'n gallu um, kind of dangos, so dwi'n gallu gwneud lluniau ar er enghraifft, ar y sleids, Uh, dwi'n gallu defnyddio laser pointer yn fyna, so os dwi eisiau dangos i bobl be dwi'n siarad amdano fo, a be sydd yn ddefnyddiol actually, am bod hyn ar yr un sgrin, dwi'n gallu dangos eich. So os dwi'n trio sôn wrth bobl am Office 365 E5, dwi'n gweld yna dwi'n gallu defnyddio'r laser pointer um, i ddangos hwnna iddyn nhw. Um, dwi'n gallu rwbio hein allan os dwi eisiau, so pethau dwi wedi wneud, dyna ni, so A wedyn dwi'n gallu defnyddio unau pensal i wneud llun, neu dwi'n gallu defnyddio um, rhywbeth i uwcholeuo um, ardal o'r sgrin yn fyna hefyd. A dwi'n gallu newid lliwiau hein wrth gwrs, so dwi'n gallu newid y lliwiau falle fel hynna. Wedyn, dwi'n stopio hwnna fyna. Okay, dyna ni. Wedyn, um, yr pethau eraill i ddod â'ch sylw chi atyn nhw ydy, lawr yn y gwylod yn fan hyn, mae gennym ni cwpl o botymau eraill, a dwi jyst am ddangos i chi be mae hyn yn neud. So, mae gennym ni un botwm sydd yn newid yr cefndir o'r fideo dwi yn wneud efo fi fy hun. So dwi ar y funud efo'r um, cefndir wedi blyrio, so na i hwnna fel mae ar hyn o bryd, ond um, dwi hefyd yn gallu dangos y cefndir os dwi eisiau. Dwi ddim yn gallu newid hwn eto i ddefnyddio uh, cefndiroedd ffug, er enghraifft, so dwi ddim cweith mor um, efo gymaint o nodweddion, er enghraifft, a Teams, ond da chi'n cael yr idea, da ni'n ni gallu o leia kind of, um, wneud y blu ar yr uh, cefndir os da ni eisiau. So wedyn, yr un ola ydy'r views ma fan hyn, so teleprompter ydy be dwi'n fan hyn, a mae hwnna'n golygu fyny ar y top yn fan hyn, da chi'n gallu gweld yr nodiadau falle i helpu chi, tra da chi'n mynd trwy'r cyflwyniad, Uh, er presenter view, so mae hwn yn chydig bach yn wahanol, mae o'n dod â yr sleid chydig bach yn fwy i fi, ond dyn ni hefyd yn gallu gweld sleid nesa a dyn ni'n gallu gweld y nodiadau yn fan yna. A wedyn, yn ôl i'r slide view hwn, o'n i yn yn wreiddiol, so mae hwn jyst yn dangos y sleids i fi, lle dwi'n rheoli'r um, er, um, cyflwyniad. A wedyn, unwaith da chi wedi gorffan, a da chi'n hapus efo hwnna, da ni'n gallu wedyn, um, mae yna opsiwn wedyn fyny fan hyn ar y top. So, fyny yn fan hyn, At y top, lle dan ni'n gallu allfudo'r ffeil yma. So os dwi'n clicio ar export yn fyna, a wedyn da chi'n gallu gweld, dwi'n gallu allfudo'r ffeil yma. Mae hwnna wedyn yn ffeil fideo um, arferol, MP, MP4. Dwi'n gallu gwneud chybach o, newid chybach o'r opsiynau ar hwnna lle. Um, os dwi eisiau yr size y ffeil a falle, Um, ac byddai ddefnyddio hwnna wedyn yn unrhyw le fes ni'n hoffi ddefnyddio fo. Uh, dwi jyst am stopio rhan i'r sgrin yma. So fyddai ddefnyddio hwnna wedyn unrhyw le lle dwi eisiau. Um, ac dwi'n gallu rhoi ar unrhyw wefan neu rhywbeth fel yna oherwydd MP4 ac dwi'n ni'n gallu hefyd uwchdwytho fo i YouTube er enghraifft os dwi eisiau bobl gael gweld o ar y sianel YouTube. Oce, so dyna ni. Dyna ni wedi dangos i chi sut da chi'n gallu recordio'ch cyflwyniad yn syth ag yn hawdd o fewn Microsoft PowerPoint. Felly, os da chi wedi diddordeb mewn cael mwy o wybodaeth fel hwn, mae'n gwefan ni yn mynd ar draws y sgrin ar hyn o bryd. Felly, um, ewch draw am fideos, um, tips, yy links i'n cyfryngau cymdeithasol ni, felly mae i gyd o'r tips mae 'da ni'n neud, mae hyn i gyd yn mynd ar YouTube a LinkedIn a ballu. Um, ac um, yr peth dwytha dwi am siarad efo chi heddiw ydy'r grŵp Facebook eto, so ewch draw i fyna, um, trafodaethau am dechnoleg, ac os da ni'n gallu helpu chi fyna, os da ni, da chi fe unrhyw gwestiynau, codwch nhw fyna, fydden nhw o ddefnydd i bobl eraill o fewn y grŵp hefyd, pen, pen mae rhywun yn ateb nhw, os mae ni neu rhywun arall fydd yn ateb heina. Um, ac um, dwi ddim yn siŵr eto, dwi ddim yn meddwl fydden ni'n ôl o bosib nos fori, ond o bosib fydden ni'n ôl efo sesiwn tipyn bach yn hirach dros y penwythnos. Um, a dwi jyst yn trio roed hwnna at ei gilydd, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod be fydd o ar, a fydd hwnna'n cael ei ddangos um, dros y penwythnos, dwi'n gobeithio, fel yr um, sesiwn dwytha o'r 30 diwrnod, 30 awgrym. Felly, um, cadwch llygad allan ar ein um,